System gywrain gydgysylltiol o rymoedd naturiol yw'r ddeiar. Pan fo anghyd bwysedd yn datblygu yn y system honno, gall arwain at effeithiau byd eang. Efallai nad yw'r effeithiau hyn yn amlwg ar unwaith ar yr ynys las yn arbennig, ond mae ganddyn nhw'r potensial i effeithio ar bob un ohonom. Mae gwyddonwyr o bob rhan o'r byd yn ymchwilio i'r amgylchedd hwn sy'n newid, gan geisio deall beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Ymhlith y gwyddonwyr hyn mae rhewlifegwyr o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe yng Nghymru. It's interesting, there's actually been surprisingly little work in Greenland as a whole. A lot of work's been done in Antarctica, uh, and then a,

Yn ystod misoedd yr haf mae rhewlifegwyr o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe yng Nghymru, dan nawdd Ymddiriedolaeth Leverhulme, yn gallu manteisio'r yr amodau mwy ffafriol i wneud gwaith maes manwl. Arweinydd y prosiect yw'r arbenigwr rhyngwladol, yr Athro Teifi Murray. Our project's called GLIMPS and we're trying to understand the overall stability of the Greenland Ice Sheet. So what we really want to know is how much water Greenland's going to contribute to sea level in, in the future. Yn ystod y ddau ddegau diwethaf, mae gwyddonwyr o bob rhan o'r byd wedi bod yn monitro llen iar yn Is Las. Maent wedi gweld fod y llen iâ yn teneuo ac yn colli mas ar raddfa mae'n ymddangos na welwyd moethebig o'r blaen.

Nod y teithiau hyn oedd canolbwyntio ar y ddau rewlif mwyaf yn ne ddwyrain yr Ynys Las, rhewlif Helheim yn rhan ucha Fiord Sirmilik a rhewlif Kangerlussuaq sydd ymhellach i'r gogledd. Mae'r rhewlifau hyn yn llifo i'r môr drwy ffiordydd enfawr, ac maent yn arbennig o bwysig am fod i symudiadau wedi cyflymu'n ddramatig yn y degawd diwethaf. Wedi wahanu o'r prif len iâ, mae rhewlif Mitificat yn gorchuddio ardal sy'n 31 cilometr sgwâr, ac o'i gymharu â rhewlifau eraill ar yr Ynys Las, yn fach. Mae'n enghraifft weladwy iawn o rewlif yn cilio ar raddfa gyflym. Mitificat was the first real glacier we'd come across. I mean, we'd seen them in the distance, but we actually managed to get up and walk onto Mitificat. I was totally blown away by how much Mitificat was changing.

Er mai dim ond un rhewlif bach yw Mitificat, gwelir patrwm tebyg o doddi a chilio yn digwydd mewn rhewlifau bach ar hyd a lled y rhan fwyaf o'r Ynys Las. Yn fwy pwysig, mae llen iâ anferth yr Ynys Las yn cilio ag yn teneuo bron ym mhobman, yn rhannol o ganlyniad i doddi cynyddol ac yn rhannol oherwydd bod mwy o fynyddoedd iâ yn hollti. Yn achlysurol, daw popeth at ei gilydd a chant gyfle i fwynhau golygfeydd trawiadol. Roedd Tim James a'i gamerâu yn dal i aros uwchben pen hollt rhewlif Helheim, ac yn y man iawn ar yr amser iawn. Calving is basically when a piece of ice falls off the front of a glacier that terminates either in a lake or in in the sea. A calving event can be really just a a small piece of ice or it can be a piece of ice the size of a house

Wrth i'r daith arbennig hon ddod i ben, cafodd aelodau'r tîm eu hatgoffa eu bod nhw mewn rhan o'r byd sy'n gartref i dywydd eithafol o bob math. On our very last day that we were trying to work, the wind got really quite strong and it got quite stormy and the

All aspects of the fill season overall were really successful. Mae'r olwg fach hon ar yr Ynys Las yn dangos i ni amgylchedd bregus sy'n profi newidiadau cyflym. Mae'r rhewlifau bach bron a chrebachu'n llwyr, ac mae llen iâ anferth yr Ynys Las yn colli biliynau o dunelli o iâ bob blwyddyn. Mae iâ yr Ynys Las wir yn diflannu. Rydym eisoes wedi dysgu llawer, ond mae'n holl bwysig bod gwyddonwyr yn parhau i ddatgelu cyfrinachau'r iâ. Efallai fod yr Ynys Las yn cael ei hystyried yn lle anghysbell.